Ar ôl i chi ddod heibio Porth y Wrach, mae llwybr swyddogol yr arfordir yn cario ymlaen ar y clogwyni uwch ymhen ni. Yn answyddogol, mi allwch chi gerdded lawr i'r traeth yn fan hyn, traeth porthor. Ac os welwch chi yn y dŵr y tu ôl i mi, mae yna lawer iawn o bobl yn syrffio. Ar hyn o bryd, mae'n draeth poblogaidd i syrffio. A mae o'n draeth unigryw, dim ond dau draeth yn Ewrop, dau draeth yn Ewrop sydd na fel hyn, lle mae'r tywod yn chwibiannu dan eich traed chi wrth i chi gerdded. Oherwydd y gronynnau tywod, dyna'r rheswm syml iawn, gronynnau tywod unigryw i ddau draeth yn unig yn Ewrop lle mae'r tywod yn chwibiannu wrth i chi gerdded ar hyd porthor. Rwan, mi fyddwn ni'n gallu gwneud hynny heddiw, a mi nai, ond da chi ddim yn mynd i glywed y sŵn chwibiannu oherwydd y gwynt, yn anffodus. Ond beth da chi'n weld ydy'r bae hyfryd yma. Porthor, lle poblogaidd i syrffio, lle poblogaidd i bobl ddod i gerdded, traeth tywodlyd, melin hyfryd, ac yn ei ben draw o, mae 'na gaffi ar agor, rhwng mis Ebrill a mis Hydref, felly dwi'n mynd i'r caffi. Ia, Porthor, felly, lle mae'r tywod yn chwibiannu o dan eich traed chi, ac ym mhen draw Porthor mae'r caffi. Mae'r caffi ar agor rhwng mis Mawrth a dechrau Tachwedd, Panad uh, dda iawn i gael uh, yn y caffi. A hen stordy glo, hen stordy glo oedd y caffi yn pwysleisio ac yn tanlinellu unwaith eto pa mor bwysig oedd y porthladdoedd yma yn cael nwydda i wahanol ardaloedd o lun. Felly mi fyddai'r glo yn cael ei storio yn y stordy y tu ôl i mi cyn y cafodd ei droi'n gaffi. Wrth gwrs, mi oedd yna odyn galch ymhen draw y traeth wedyn er mwyn i ffermwyr a allu trin i tir er mwyn i adeiladwyr gael calch hefyd. Mi oedd na bob math o nwyddau yn cyrraedd porthor uh, yn fan hyn. Mi oedd na gynlluniau hefyd i allforio craig go anarferol gafodd ei darganfod yn yr ardal. Mi oedd yna rhyw fath o lwyfan i fod i gael ei adeiladu, ond ddigwyddodd hynny ddim. Mi gafodd y graig i chario'r draws tir Yn y pen draw ond wn i at y graig y yn nes ymlaen ar y daith yma oherwydd mae'n mynd i barhau rwan, y lôn da chi'n i weld heibio'r caffi ydi'r llwybr dan ei angen wrth barhau ar lwybr arfordir Cymru. Iechyd da. Mi ydan ni o dan mynydd carreg yn fan hyn rhwng dwy ynys, wel yn dibynnu ar y llanw yn amlwg, dwy ynys fechan sef Dinas Bach a Dinas Mawr. Sy'n awgrymu o'r enw Dinas bod na amddiffynfeydd o ryw fath yma ar ryw adeg, fel yn yr enw Dinas Dinlle. Felly, ia. Dinas bach a dinas mawr. Caer, rhyw fath o amddiffynfa, o bosib iawn, o'r un tarddiad a dinas Dinlla. Ac mi awn ni rwan tuag at draeth Porthorion a heibio i ogof Pren Coch. Porthorion y tu ôl i mi. Gyda llaw, mi ydan ni ym Mro Mebyd, Dic, Aberdaron. Gafodd ei eni yn 1780, mi fuodd o farw yn 1843, a mi ddysgodd 14 neu 15 o ieithoedd, gan gynnwys Lladin, erbyn oedd o'n unarddeg oed. Mae, mae eiriadur, Cymraeg, Groeg, Hebraeg o yn y Gadeirlan yn Llanelwy, mae o wedi gladdu yn y ddinas hefyd. Ia, dyn gwahanol, dyn lliwgar, cardotyn, yn byw yn y gwynt, cathod yn ei ddilyn i bob man, ac yn, yn byw mewn tlodi, yn marw mewn tlodi, heb fawr addysg, heb geiniog i'w enw, yn dysgu'r holl ieithoedd yna, yn giamstar ar droi i dafod. Wrth fy modd efo stori Dic Aberdaron. Richard Roberts Jones. Parch. Dwi ar y fraich anelog yn Ynys Gwylan Fawr Aberdaron, yr ochr yna a'r môr y tu hwnt. Maen melyn llun ydy hwn. O borth Llan Llawen mi ddewch chi fyny at maen du, braich y noddfa, braich y pwll ac i lawr at drwyn maen melyn. A dyma ni, maen melyn yn llythrenol y garreg Celltir olaf un ar dir mawr i'r pererinion. Eglwys i'r Santes Fair yn fan hyn, mae olion yr eglwys i'w gweld y tu ôl i mi, o'r tir a'r haf crasboeth. Y is law, mae ffynnon fair yn y cafn sydd dros yn ysgwydd chwith i, lle mae'r haul. I'r cafn yn fanna, mae ffynnon fair. Y dŵr puraf i mi ei flasu erioed, mae rhaid i mi ddeud. Mae'r llanw'n golchi dros y ffynnon, ond ym dŵr croyw hyfryd yn parhau, a'r pererinion yn golchi traed fan hyn cyn y cam anferth olaf i'r ynys sanctaidd fan draw. Wedi troedio cannoedd o filoedd o filltiroedd bron a chyrraedd pen llanw, sef Enlli yn fancw, dim ond y swnt i fynd. Ugain y mil o saint wedi claddu ar Enlli yn fancw nôl y sôn, ac Enlli bobl, ydi fy hoff le i yn y byd, a mae yna englyn hyfryd gan Myrddin ap Dafydd i'r fan hyn. Yn y môr mae angor i mi, drwy swae dŵr y swnt caf enlli, gall cwch tu a'i heddwch hi wneud i ewyn ddistewi. Y lle gorau yn y byd. Ydach chi'm yn weld o ar hyn o bryd, ond Mae yna oleudy hefyd ar Enlli, goleudy Enlli wedi ei adeiladu yn 1821 wrth i ni edrych draw o faen Melin Llŷn. Ie, felly, da ni reit ar du blaen trwy'n Penrhyn Llŷn rwan, a mae yna Wel mae'n groesffordd bwysig deud y gwir oherwydd da ni wedi bod yn gwmni i Fae Caernarfon hyd yn hyn ond ar ôl i ni fynd chydig o lathenni eto mi fyddwn ni'n gweld Bae Ceredigion yn glir a mae Bae Caernarfon a Bae Ceredigion yn cyfarfod yn fan hyn ar drwyn Penrhyn Llŷn rhwng Ynys Enlli a'r trwyn sydd yn creu swnt enlli i ni a'r dŵr cythryblus, adnabyddus hwnnw oedd yn rhaid i'r bererinion um, i'w groesi. Ond yr enw ar swnt enlli cyn hyn oedd ffrydiau cas Wenan. Ffrydiau cas Wenan uh, yn un enw, a Gwenan yn ôl un chwedl oedd y gwch wnaeth gario'r brenin Arthur draw i Afallon. yn ôl un fersiwn o'r chwedl, ac a fallon felly ydy Enlli, Gwenan yn ei gludo i a fallon ffrydia cas Gwenan. A mae gen i ragor am chwedl Arthur a Phenrhyn Llŷn yn nes ymlaen ar y daith, ond am y tro, ymlaen â ni. E, da chi'n edrych ar fynydd Gwyddel, ar drwyn Gwyddel, reit ar dy blaen Llŷn. A mae yna gytiau, gwyddelod, olion o bobl wedi trigo yma ganrifoedd yn ôl, a'i gwyddelod oeddan nhw yn, yn yr ystyr o, o wyddelod heddiw, wel mae yna mae yna ddadlau, mae yna wahanol ddadansoddi am pwy'n union oedd y bobl oedd yn trigo yma, ond, ond mae'n atgoffa ni o'r cysylltiad rhwng yr rhan yma o'r byd a Iwerddon, ac mae'r cysylltiadau ym mhobman, ches i ddim cyfle i sôn yn Abergeirch, ger cwrs golff Nefyn yn gynharach. Yn y fan honno y cafodd y cebl telegram cyntaf ei osod i Iwerddon yn 1886 ac yn Abergeirch yn 1913 mi ath y cebl ffôn hiraf yn y byd ar draws y dŵr i Howth ger Dulyn, cebl 74 milltir o hyd ac yy Iwerddon yy i'r cyfeiriad acw wrth i mi droi'r camera yy ymhellach. Mi aethon ni hefyd heibio i Borth Cychod yn Tudweiliog Ac yn fanno, yn mis Mawrth 1933, mi gafodd na ddau bysgotwr gollodd i rhwyfa i cario gan y môr i Cil Cil, gogledd Iwerddon, deuddydd a dwy noson ar y môr cyn i'r newydd gyrraedd Dwyliog i bo nhw'n ddiogel. Ac eto rwan fan hyn trwyn Gwyddel mynydd Gwyddel a'r awgrym bod y Gwyddelod a'i cysylltiad yma ers canrifoedd. Ac i lawr y grisiau yma, yn dod â ni i borth Meudwy. Y porth traddodiadol, yr unig borth erbyn hyn i groesi i Enlli. Cwch draw i Enlli ar gael yn ystod tymor yr ha. Manylion ar y we, petaech chi am wneud hynny. Ond ia, porth Meudwy, lle mae yna bobl wedi croesi am Enlli ers blynyddoedd mawr iawn iawn iawn iawn, a mae'r llwybr yn parhau, fel y gwelwch chi, tu hwnt i Borth Meudwy, a mi awn ni heibio wedyn trwy'n cam ac Ynys Piod, a nesau am Aberdaron. Porth Meudwy. Porth um, Simdde ydi hwn, neu Porth Samddai uh, yn lleol. Gwaith y bompren oedd yma'n hyn, mi oedden nhw'n cloddio am drymfwyn, rhyw fath o grisial trwm, i ddefnyddio yn y broses o wneud paent a phapur. Mae yna lanfa, mae yna lanfa bren dan y dŵr, neu mae yna stympio honi yn y dŵr. Ond erioed wedi defnyddio, mae'n debyg, mi oedd un o'r mwynfeidd ar y tir, Yy dau o dan ddaear. Yy dim lot o wybodaeth am y gweithia, ond yy bod 'na beth mwy'n gloddio yn fan hyn tan o leia 1914. Felly ia, gwaith y bompren yma ym Mhorth Simdde, neu Porth Samddai yn lleol. Neis de? Yy a dyma ni felly, ddiwedd y cymal yma yn ôl y llawlyfr. Mae'r llawlyfr wrth gwrs yy yn 'ych tywys chi ar hyd y llwybra 'ma i gyd. Aberdaron y tu ôl i mi, Felly, diwedd y cymal yma rhwng Porth Colmon ac Aberdaron. Yn amlwg, mi allwch chi amrywio sut da chi'n gwneud y, y siwrnea. Sy'n rhaid chi'n neud nhw gyd ar yr un pryd, mond bod chi'n trefnu a bod yna lefydd i chi allu mynd a dod mewn ceir neu be bynnag, mae o'n, mae o'n bosib. Ond y cymal o'r llyfr Porth Colmon i Aberdaron wedi gwblhau. Yn y pentre, mae yna siop, mae yna dafarndai, mae yna gaffi, mae yna fecws, mae yna hyd yn oed le i chi aros pe taech chi'n trefnu'ch taith o amgylch cysgu yn Aberdaron, fyddech chi ddim yn cael eich siomi, mae'r llwybr yn mynd i sawl cyfeiriad o fan hyn, felly ia, Aberdaron, efallai bod amser am beint cyflym? Shh.